Ndigirimo hahe. Ngwenda atĩrĩrĩ. Ngwenda atĩrĩrĩ. Ũhe kĩnja ĩno yaku ũmũthĩ ũguo. Ndĩna gacuguri wa ntu. Cage. Cage. Cage ũrĩa rĩu twaria ũhoro wa gũthiĩ kwa Ing'a. Kau ga gwa Caitani nĩ kũrĩ mũcara. Ũrĩa kũrĩa kwa Ngai nĩ ũkĩ na iria. Gũkũ ũkĩ kwa ngoma nĩ ngundi cia nduma na iboko rũcinĩ. Mwangi, ka twĩkĩre Mũinjilisti na nĩguo tene waguca kĩbangi? Cage.

Na ũikaria gũkũ ũkĩhia. Eh? Maũndũ ma gwĩciria wĩgiĩ cagi. Raithi tu. Raithi tu. Heni, heni, heni. Nĩ karĩkũ? Nĩ gaka nini. Gaka. Ti ĩno, ĩno ndũkahutie. Ĩno ndũkahutie. Thitima ĩyo ĩ, hmm. ĩ, ndũgakie mũthenya. Hmm. Twanyitana? Hmm. Ha? Yes. Balbu ndaigaga rungu rwa mũkondoro. Amĩonai. Mm. Ũmĩikarĩre ĩkue. Brotherhood, brotherhood. Eh, eh, mani mwangi niĩ ngwĩra ũgakua ndĩ mbabu. Sasa kora mbiri gwĩthamba. Ai we thiĩ we tiga. Tiga maũndũ mau wĩ namo. Uhuhu. Kai. Ani kamwa sikara gũkũ tagabuere. Rĩu nĩ ndũgĩci.

mwendwa wakwa ũ- ũhana ta njata njata ah, ah, I mean, ũ- ũkohana ta mũkwa wĩ mũraihu Hai. aca ĩyo nĩ gũcoma ĩyo nĩ gũcoma ũkohana ta ko wĩ mũraihu ta mũkwa ai ĩyo nĩ ĩgũcoma Aya. ah ai Kaikaraga gũkũ mani. mm, ah yes Ya. mm. Ngai. Kaikaraga kũ gũkũ mani. Mm, niĩ akĩrĩ ni njikaraga gũkũ apartment ĩno ya nathĩ cream Ngai. Nona tata itũ. Tata itũ aikaraga gũkũ. Akĩhomoka agĩthiĩ gũikaraga kĩno. oh eh ũkũ makĩtiĩ ngũciragia ũgaikaraga gũkũ na ndirĩ ndamuona Na kwani umekaa huku for how long?

Gũtirĩ hĩndĩ ithayo igakinya matwi. Hakuna. It is very amazing. Rĩu angĩkorwo angĩkorwo wĩra witũ kũu ũgakorwo wĩ kũina na kũhoya rĩ, rĩu kũu ndirona hakuna si. Angĩ nĩguo gathumburire. Amazing sana.

Hakiri ngunderu ici, hakiri ngunderu ũũ ta Kiambu Road. Eh? Amazing. O rĩngĩ nĩ ndacambio, o rĩngĩ nĩ ndacambio. Eh? Samson a- akũhoire mũcokerie hinya. Eh? No araĩ rĩrĩa ngacokeria ũcio hinya, ngakũringithia thĩ we. Eh, nĩ mwana ũnyitĩte. Rĩu nĩ mwana ũnyitĩte eha. Nĩ mwana ũnyitĩte rĩu.

Ah. Ah, Nĩ bambi. nĩwangeria Nĩ yarĩa. Eh, nĩwangeria rä u gä tå mi gä a gå kä å cereirwo wä ra nä rä å koragwo å gä ka rä u research ya komedi icio ciaku cia wana ĩni mũthekania wothe no nginya eke kĩndũ gĩtagwo research Hmm? nĩgetha ndũgakwame ũgĩthekia andũ nĩwona ĩgona nĩ ndĩrakĩgũria ibuku rĩakwa ndĩkamistari yakwa yothe we we we riu mwagi urenda kunjira we na kimutwe giki giaku kiraihu kuguo ndungihota kuiga mistari iyo yaku mutwe Mũndũ agĩkũigua ũkĩaria e haraihu no- no ecirie speaker wa mbunge ũraria. Huh? Empty points in the discussion of men.

Ah, ĩ ĩ ici ngwĩ- nĩ rĩrĩ Ci- cigũire harĩa bara nĩ mũbuto wakwa mũtarũku wanageria we gũka kũnjetha indo cia wana ta icio mũhuko nĩ tũkahĩtania nĩ waigua we Hmm. Ah, rĩu nĩ warakarũkwo nũ warakara nũ wa mũrakaru Hmm. we

Rĩngĩ mwangĩũragia ciũria ingĩ ta cia mũndũ mũkĩgu. Nĩrĩ manjĩku. Ai. Hmm? Na tũrakĩrĩ nake harĩa ha mathĩ. Agũire kũ? Magi, nĩ ngũraraga ũguo tha ingĩ ndagũthikĩrĩria ngarigwo mwarimũ wanyu wa mathabu ainũkaga mũtwe wake ũhuana atĩ. Eh? Rĩu thĩna nĩ aragũire kũ kana e muoyo?

Niĩ- ah, eh, niĩ mwangi ingĩrwo ũguo ũguo njĩrwo ũguo thutha thaa ici ũguo ingĩinũka mũciĩ yakwa macanjo irũthiũ ũũ Oh. we mũthee nduati Gĩkĩ kĩngĩ madamu kĩrĩa kĩorire na thate. Rĩu nĩwakiona ma basement. Kĩrĩ kũru mani. Ti kũru.

Được rồi Niaga ukume ukune Maria Maria. Amazing. Tukimana mukena ihenya. Na niguo ndakwirire utigae kũthũrekereria andũ na mbia. Thaa ici ndũkĩrĩ mataiku. Ũyũ ũrĩa thata ciĩ nyingĩ we. Magical. Sir. Gani? Thini mwangi ni uyu, ni uyu. Rĩu mau nĩ maũndũ marĩkũ rĩu? Thini ni uyu. Hii ni maneno gani sasa? Magical. Zage. Ũkwaria wa githitima mũthenya. Ni gori.